Thaizing hi Saudi Arabia an i check le kanmah US Eastern time in cun zinglei pakua an thawk lai. Dallas time cu zinglei nazi pariat a si lai. Thaizing hi khar zoh nung ngai le khawi bank khar aa thuat dingmi minung pasal an si hnga, an zoh tuah sulaw. Khat hnih thum dingah thaizing hi minung panga meng event an cheih le si lai fi ah ka rak thlah kho deng hamadik zinglei ah. Zinglei vei ah pakua si le te meingi ven cu ka thlah kho tel lo. Kei kha rianṭuanak ah khin ka kal hau le. Okay life kan thlah piak kho tel lo ie. Life tu kha cu thaizing ka rak thlah kho te men lo. A caan te kha tlawm pate hun i tet dio ee. Let me see. Final question kan tuahmi. Awesome. Okay ka rak zoh te tawn a maw? Okay, thaizing hi meng event, meng khor aa ceh dingmi pawl he panga an si. Okay, hmasa bik ah Forest Ziam le Mike Davis ahhin ka dah te lai tiah ka zumhmi cu Kei nih hin cun Mike Davis hi ka zumh deuh. A ruang cu nih hi a wrestling a ṭha deuh i a tam deuhmi a tei tik hna ah khin uh, wrestling deuh in a tei hna. I a record kan zoh sun a nih hi uh, MMA a record hi uh, voi hlei thum aa cheih i voi hlei khat awng. A nih hi UFC a luhnak zong sau pah cang i maw uh, UFC mi teimi hi tam deuh hi Koi TKO deuh, submission deuh mi tei hna. Wrestling time i si. Thaizing ahhin Mike Davis nih hin Ferrest mi pa hi cu tei le tiah ka zumh. I Ferrest khi cu a tha ka natein anih hi ground thiam lo. Striking news tikah MMA khi kan zoh tikah cun a tam deuh khi cu. Ground thiam in an dei tawn hna i teh atu tahchunhnak ah Khabib tapaw khi Islam tapaw khi ground an thiam tuk ruangah dakaw tuni tiang champion an si khawhnak hi a si. I MMA hi cu ground thiam thiam deuhmi nih hin teinak hin an hmu deuh. E thaizing he uh, zoh an nom ngai lai. Pay per view cu si lo natin ESPN na ngeih akhan cun ESPN ah zoh khawh si. ESPN ke uh, thlakhat akhan fang fa long si te ESPN, ESPN Plus ke mah ka zon ke UFC zong zoh nga cun uh, bolong chi topo zong zoh nga. Fight night po ku cu ma UFC akhan ama uh, ESPN akhan zoh nga e. Subscription subscription zong kharak to ite lo uh,

Anih hi Russian fighters kana tein mi tam lio a tei tuk i khin striking lio an tei ve hna. Cun ground defense zong ṭha, submission hrim cu a ṭha tukmi si. Anih hi bantamweight in si, 135 a cheh dingmi in si. Batting ahcun atu tiang ahhin cun set he favour si. Phaisa he zakhat hrawng na chiah skin cu tahchunak ah example a mu zakhat hrawng na bet skin cu na payout khi za le sawmriat hrawng a si hnga. Hi thaizing ahhin cun Venetius Oliveira nih hi a sung le tiah ka zumh. Anih hi UFC a luhnak sau tuk rih lo. A ṭha tuk ve ko. Asinain, set he UFC aa cheihnak zong sau cang i, experience zong ṭha. i experience lei deuh in a tei deuh tiah ka hmuh i thaizing ah cun set nih hin decision in a tei te lai okay next fight vun kal usilaw Sergi le uh, Jairzinho an si mah hna pahnih hi heavyweight an si an nih hi uh, ti an nung ah heavy oil ahcun a ruang cu power an ngei cun a rang zong an rang fawn. Heavy oil a tam deuh uh, kan zoh tikah hin uh, a tam deuh hi cu rang thum an pek hna cu mu UFC khi uh, champion fight salon mi khi cu rang thum lawng te si a tam deuh heavy oil pawl khi cu rang khat khi an caw tuk lo rang khat si lo cun rang hnih nak ah khin uh, a tam cu cu an i tei. An i tei ah khin knockout deuh in si i mah hna pahnih zong hi an i cheh tikah knockout in a kal te men lai. Annih hi a power ṭha tukmi ve an si. Mah hna pahnih ah hin aa Russian pa Sergey hi ka zumh. I Sergey ka zumhnak a ruang cu anih hi aa a vei ngai. Power a ṭha cun a khul zong a rang ve. Jersino hi a kickboxing experience a ṭha bak ve. Asinain belte anih hi a cheh tikah a slow deuh in ka hmuh. Khi a ngamh sang tuk lo te. Mah stik ah khin thaizing hi cu Sergi nih hin knockout in a tei lai tiah ka ruah. Ruang hnih hlan ah Magedov nih page cu a tei lai kei mah zumhnak. Okay, uh, nan duh sak in cun uh, ka live in kan ceih hna le mu. Uh, request rak ka tuah law nan Zoom in kha kan hal ve hna le kanmah le kanmah na umnak sa ve ko te UFC kong uh, ceihnak ah a duhmi nan um sak in cun ka hen uh, request call kha rak tuah law uh, kan ceih ṭi hna le live a zohtu ca zong ah uh, a nuam deuh hnga. Okay, uh, next fight.

Tutan ahhin a cheh dingmi pa hi Shara Thudin timi si i anih Shara hi khattelei a mit ṭha lomi si, a mit cawmi si, khattelei a mit khi mit pakhat lawng ngeimi si a kuainak in cun. Atu lio ahhin cun anih hi UFC nih

Keimah nih hin cun a tei le ti cu ka ruat tuk lo. A luanciami kum hra ah cun siselaw MVP hi ka thim hnga. Atu hi MVP hi a kum hi a kum sawmthum le kum sarih cang i kum sawmthum le kum riat lei kha a vun panh thluahmah cang i combat sport kan zoh tikah kumkhua nih hin lai a rel ngai maw? Atu Boxing zong khi siseh upa deuh cangmi cu an khar lio te zong kha uh, a tuan ah dih a fawi deuh i cun khi uh, confident level zong khi um tuk um, um tuk ti lo kan ti rih te fawi nak cun hi tutan hi Shara hi ani hi uh, an a cheh dingmi hi 185 a si MVP khi UFC rak luh ka kha 175 170 welterweight ah a cheihmi si atu tan hi 185 ah a cheh leh amah cahin a har ngan le a ruang cu middleweight stick ah a duh ding in a caw cang kho le man timi kha ruah ngai hau ve i welterweight bantuk kha si lo welterweight cu mi hme deuh sinah a cheh i ti

Mah hna pahnih hi zoh a nuam lai i annih hi striker veve an si. Tutan ah a ṭheh dingmi hi tutan cu Israel caah thinphang ngai atu hi a sungh ṭhan si cun hmailei ah amah ca hin champion cuh khawh ṭhannak ding level um te chance um te ma timi ruah ngai hau. Israel cu a luan ciami kum nga kum ruk ah min rak thang tukmi a si i champion lawng rak si. Can sa ah a upat champion rak tlaimi a si. Atu tan ah hin inn ma fawhfeh a tei le ma, a tei ah tah zei chance dah ngeih? A sung ah tah zeitindah hmailei ah UFC nih Israel hi a hman lai timi hi theih a herh ve. Israel hi a hlan ahcun a rak ṭha tuk. Champion zong voi tampi defense rak tuahmi si. Sean Strickland nih hin a title a rak chuh. Mah Sean, Sean Strickland nih a tei hnu in khin tlawmpal te confident khi a ṭum tiah ka hmuh. Cun Sean Strickland kha Dricus nih a tei ve i a belt a chuh ve. And then Israel kha Dricus he khan champion na chuh ṭhan i Dricus nih last fight ah khan submission in a tei. Atutan hi tah immafo hi a tei lo ma? Immafo hi anih hi Dagestan si natin a ṭhannak cu France ram ah a ṭhangmi si Paris ah. Anih immafo hi a striking hi a ṭha bak ve. Ground zong a ṭha, ground defence zong a ṭha. Ground hi cu Israel nak nih a thiam deuh. Israel hi a poinak cu anih hi ground defence lawng a thiam i Vai offense te a ti kho lo. Anih khi a cheh, a cheh mi nan zoh tikah khin a defense a ṭha tuk hna bal tin amah nih khin ground in a kalpi bal hna lo ni striking news i maw. Cun can saupi kickboxing in a rak i cheh mi si tikah wrestling hi a hmang tuk lo. I tutan nih hin Imavov nih hin zeitindah Israel hi a chehpi lai timi kha mizapi nih theih kan duh ngai. I Anih hi Ima Fofek ruahnak ah tutan hin ground in an kal te lai. Ticun Israel cu striker si. Israel nakin a striker a chiat deuh tak khin wrestling in an kal hau te le. I an kum hi vun zoh hna usih law Israel he kum sawmthum le kum nga sang i cun Ima Fo he kum kul le kum kua. So an kum kha a ṭha ngai te. Kum sawm thum le kum nga cu aa tar lei kha a vun panh pah ve cang i atu tan nih hin keimah nih ka hmuh ning ahcun Ima Wolf nih hin decision a tei a tei lai tiah ka zumh. A ruang cu Israel hi aa amah caah pressure a tam tuk. Ka sung ahcun timi kha ruahnak a ngei peng lai. Imah nih hin tlawmpal te cu a confident a tlakter rua tiah ka hmuh. I atutan a awn ahhin cun title cuh khawh ṭhan nakding kha hi ngei ṭhan ko hnga. Iatacun anih cu ticket a zuar komi si, mipi nih theihmi si, min a ngeimi si. Nabaltin a sungh ahhin cun retire hmanh a tuah kho men cang. Atu sungh ahcun voi thum straight in a sung lai i voi thum straight vun sungh cang khin cun UFC nih khin Cutluk pin khin five time khi pe tuk tel lo. I keimani ka hmuning acun uh, ima fof nih hin uh, decision nan dei le tiah ka hmu. Israel snowin TKO. Se Anthony na chimmi kha a cang khomi si ve. Israel nih mo TKO na tei khomi si. Mah fa in se predict a har ngai te. Naten keimani hin cun decision ka zumh diop. State pan in zat hlang. State cheukhat cu bet ngah lo i a poi ngai i zei app dah aw state bet ngah. Uh betting apps khi India na hacat a tam dih cu a ngah dih. Ite DraftKings tepawl bet three sixty five, FanDuel. Natein state dang hi aw state numnak nih khin a ngeih le Google ah khin a ngah. Zeidah ngah timi te kha mun search law a cuang ko lai. Israel hi atutan hi a sung nate ka zumh. Natein zakhat zakhat cu ka zum dih kho lo. A ruang cu a ṭha tuk veri i striker vevens tikah a har ngai. Zoh cu an nuam lai mah hna pahnih hi. Atu tiang ahcun Israel hi favour a si. Betting apps ahcun Israel hi favour a si. Bet na duh khan cun phasa tam deuh na hmuh ah cu phasa tam deuh hmuh na duh si khan cun i mafo vlei khan ah phasa chiah kha tan deuh Israel lei na chiah si khan cun phasa kha tlawm deuh ve lai i overall uh, parlay in tuah na duh si khan cun game ni ka zumh mi maw Mike Davis Sad Sergey Shara and then uh, ima vofe ka zumh mi hna si Thaizing ah hin zeidah kan lawh te hnga? Zoh kaa ngeih ngai. Indiana time in cun zinglei pakua si. Indiana ummi na si ahcun rak zoh ve te law. Okay, ahodah request tuah duhmi um UFC kong kan ceih pah hna lai tlawmpal in nan form sin. Khoi, let's see. Okay, Ilya Topuria nih Islam a ka chef cu tei lai lo tiah ka zumh. An i tawn cun zoh nawn bak lai. Si, um, Michael, atu na chimmi kha teh ruah ngai awk awk si ve. Ilya Topuria khi anih khi featherweight aa cheikmi si, 145 si. Cun Islam ke 155. Islam ke zeitluk in dah a ngan ti sun anih khi a leng ahcun uh, 180, 90 hrawng a si a pong tak hi mu. E UFC atu a cheih a cheih takhin cun 155 atum ha takhin a pong hi pong som thum hrawng khi a khat pi si ve. So Islam ke a pangan pi si. Ilia thapori ani Islam te nak ning ca harpa. A ruang cu Islam cu striking zong a ṭhami si i ground zong a ṭha tukmi si tikah i lian in khin a teinak ding cu a har pah ko lai. Nain van ṭhat tuk i a ken sual te lo dah cun mu. Game zong Islam cu ka zumh lio ṭhaphawrianak in cun Tuporiah khi cu a ṭha tuk ko. Tuporiah khi ka favourite fighter bak si. Tu UFC ah khin one forty-five a khin a tu amah a tei kho dingmi khi an um ngam ah timi khi a tampi nih cun an ruat. I title zong cu vun defend ta selaw one forty-five ah zeidak lawh te hnga. I 145 an tei khawh lo si kan cun uh, 155 ah a kal cu hau te ka lai. Natein direct pi Islam vun chehter ding kha Islam nih khin a duh lai ka zum lo. A ruang cu Islam a cheh hna nih khin 155 a tang pawl, Tuk Oliveira te pawl, Justin Gaethje, Dustin Poirier te pawl kha mu vun i cheh hmasa hna selaw mah khan uh, aa thei lai. I da simpori tapawl Justin Gaethje tapawl te ve hna cun cun Islam kha cu a cheh awk ko tiah ka ruah. Israel hi mitthli phun Israel hi mitthli phun um peng cang a sungh hoi ko men lai kham talen nei tak tala fighter cu an mit Seh palian na chimmi kha ṭha tuk ve. Israel hi anih hi atu lio hin cun mah ca a har ngai lai. A ruang cu strike in vui hnih a sung cang i Mah tikah chanthar mino tete hi a ṭhami an kai thluahmah cang a ti. Cun ka chim bang kan ground hi a thiam tuk ve lo tikah striking lawng tein cun a fawi te lo. Ee tutan hi cu aa iah a sung le te ka ruah ve ko. Ee natein chim awk a ṭha lo. Israel ke striking cu a ṭha tuk ve mi si tikah zoh cu an nuam lai. Ee zeidah kan lawh te hnga?

MVP khi a cawlcangh khi ani khi a rang tuk emaw a khul khi a cawlcangh dan khi thong har phun ti si tikah Sharon hin decision in a tei te lai uh, fight khi close tuk man khi hei si sela te Saudi Arabia stika Muslim khi tlawmpal te cha favorism chan ngei dia Saudi Arabia chan i Sharon hin back thim thiam ko lai Shara nih hin uh, point in a tei lai decision in wrong three long slai caah Shara nih hin decision na tei lai tiah uh, kem nih cun uh, ka ruah i nang ta zeitan ruah ṭhikhe un man na zoom decision deu in dah three legs parlay na zoom bakmi please okay ka zoom bakmi mu uh, ka zoom bakmi pathum kun pek hna le Sergey hi ong lai ka zoom zakhat zakhat

And then Shara, mah pathum kha rak bet te. Mah pathum ku cu zakhat le zakhat ka zumhmi si. Okay. So, let's see.

prediction ka rak tuah ṭhan te le hmaizarh ah kanmah kong kha Tlawng Hnin Thang tutan hi pay per view an zuar lo le ke ka lau ngai a si a tutan hi uh, pay per view an zuar lo a ruang cu ka chim bangin khan Israel kha main event kha a si ani kha Australia in voi hnih a sungh tikah khan pay per view zuar cu a phu ta lo A dang fighter pawl kha minthang tuk an um ve lo. A tang hi Shara te pawl lawng si. Shara zong hi mei uh, pay-per-view i vun chiah awk cun a tlak tuk rih lo. Game ka hmu ning mu. Cun a dang pawl khi fight ṭhami hi vun zoh hna u law uh, Shara, Israel, Mah lawng hme an si ah mizapi nih theihmi cu mu MVP. Mah lawng an si tik ahhin cun pay-per-view cu a tlak tuk lo. Nabal tein atutan fah hi pay-per-view nakin a cheu cheukhat pay-per-view an tuahmi nakin thaizing hi an hmu deuh lai. A ruang cu nan philh lo dingmi cu Saudi Arabia a si. Mirum umnak khua a si tikah phaisa tampi lut lai. Israel zong phaisa tampi hmu lai. Finite a si ko nain phaisa a lut bikmi finite a si ko men thaizing hi mu. Saudi cu nan theih bantukin zinaan chuahnak si i mirum an tam i a zohtu zong kha mirum lawngte an si fawn lai i phaisa cu tampi lut ko lai. Cun champion belt aa cuh dingmi an um lo. Belt an i cuh lo khin cun pay-per-view kha a zuar awk a ṭha lo. A tam deuh pay-per-view khi an zoh ahcun champion belt a cuhmi ca lawng kha an sermi a si. Life a thlah ko lama. Life hi Ka thlah kho, tlawmpal cu ka rak thlah bang te le maw, nain a saupi cu ka thlah kho lo lawm. Kan hnu leng hun live ka thlah i ka Facebook bak zarh hin an ka phih piak i ralrin pah ka hau cang. Natein faih ṭha deuhmi cu ka rak thlah te ko le, natein khan thaizing cu zinglei si tikah a pawi ngai. Zan cu cu si law main event i ka thlah hnga. Zinglei si tikah khan ka rianṭuan lio ah a tong i main event cu ka rak thlah kho lo.